leswi landzelaka eka dokumentari leyi vanhu lava va tekanaka ka nkarhi wa sweswi va teka ngopfu nkarhi wo tala va lulamisela ntirho wa siku rin'we ku nga mucato se i sukela nuna we i ku hi mhaka ya ku i twe ku i na xigangu loko i suka laha u ya ganga vanuna van'wanyana tshama kwalaya na n'wi pfumela a hlamula foni a ri kule ene ni nge lavi ku ta twa ku i va mani a va endla yini i ta n'wi byela loko a swi loko a nga swi lavi ku ni byela yo n'wi langa a ha ri ntsanana na na ha ri ntsanana ya rirhandzu ra ha ri kona rirhandzu ra ha ri koho lexi nga koho i ku va u hlangana na munhu wa right loyi na yena a nga tiyimisela ku va a ku rhandza a hanya na wena leyi i documentary ya rirhandzu na vukati eka munghana lonene fm ahe la vulavulaka i jara mihlengo mafosi try by force kwala eka munghana lonene fm makomba ndlela na ku tshemba leswaku wena muyingiseri se swi tolovelini leswaku sonta wun'wana na wun'wana wa ku hela ka n'hweti hi ku tshela documentary kambe hikwalaho ka migingiriko um yin'wana ya xitichi hi yo mhaka ku tekiwe xiboho xa leswaku documentary leyiwani i yi kuma namuntlha ku nga mugqivela na ku tshemba leswaku wena muyingiseri u ta tiphina hi documentary leya ku xonga swonghasi leyi vulavulaka hi rirhandzu na vukati hi vele na nkateko wa ku burisana na phasamukeri kusuka eka nkuzani afm i mutivinkulu loko swi ta eka ku tsundzuxa varhandzani lava nga si tekanaka kumbe lava lavaka ku tekana a hi tweni leswaku va hi khomele yini um laha mi hlangana na mfundhisi famanda samson mukeri va apostolic faith nation um tlain letaba assembly leyi kumekaka ka tiko ra ka nkuzana leyi yi nga na marhavi ka matiko akelana eh laha hi ringeta ku va hi hlamula xivutiso lexi xa ku xana eh i ncwini leswi nga endliwaka leswaku ri eh lava tekanaka ka nkarhi wa sweswi eh vukati bya voho byi tiya va kondza va hambanyisiwa hi rifu nawu ka malembe ndzhaku va ke va yin'wana ya maphephahungu ya sonto ka tiko ra hina ra afrika-dzonga va ke va tisa xitori xa ku lexi nhlokomhaka ya kona ku ri ku xana vukati ka nkarhi lowu hi hanyaka ka wona bya ha ri bya nkoka na is it still relevant ka nkarhi lowu nga ka ka wona va te na swilo swo karhi va leswi va swi tsaleke lahaya xin'wani xa swilo xa koho lexi ni kokeke i ku va thumbe mhaka ya ku vanhu lava va tekanaka ka nkarhi wa sweswi va teka ngopfu nkarhi wo tala va tlha va tirhisa na switirhisiwa ti-resources ta ku tala va lulamisela ntirho wa siku rin'we ku nga mucato ematshan'wini ya ku tirhisa nkarhi lowuya na ti-resources ta ku tala ku va va lulamisela rendo leri va yaka ku ri tekeni ra vutomi hinkwabyo ra vuxaka ra eh, eh, vukati leswi hi swi vitanaka va swi vitanaka hi xilungu pre-married counseling leswi swi nga nkoka swinene swa nkoka swinene hamba ri mehe ni swi thumbile ku ri i swa nkoka hi ku minkarhi ya ku tala loko vanhu va ta ka mehe ku ta ku pfuniweni va ri na swiphiqo swa mindyangu loko hi vulavurisana ku va tsundzuxa ku a ku fanele ku ndliwa leswi a ku fanele ku ndliwa leswi ivi va ku loko ngi swilo leswi a hi swi kume hi nga si tekana swilo leswi hi hlanganeke na swona minkingha leyi hi hlanganaka na yona swiphiqo leswi hi hlanganaka na swona a hi ta va hi swi papalatile na why swi ri swa nkoka ku vanhu va va va ya ka ti-premarriage counseling ku na swivangelo swa ku tala mara swin'wana swa swilo swa koho ni ta vula swi nga ri swingani la i ku ka premarital counseling hi tsundzuxa vanhu hi pfuna vanhu ku va va tilulamisela rendzo leri ra vutomi hinkwabyo va ri nuna na nsati va ri varhandzani ende ku ri ndyangu lowu ku nga na ku rhula eka woho ku va na ntsako ka woho ku va na ntwanano ka woho ku va na ntirhisano eka woho

hi ngo ka loko ku tshamiwile ku karhi ku tsundzuxananiwa ku nga si tekaniwa leswi hi kongomaka ngopfu ka swona hi hleketelela ku ri hi ku ya hi xiyimo xa nkarhi lowu hi nga ka wona mintlhontlho leyi mi nga hlanganaka na yona ya ku yelana na leyi na leyi na leyi ivi hi solvhana na sweleswo hi lulamisana swesweleswo vanhu va tsakile va karhi va hlekelela va karhi va tiphina xin'wana lexi xi xi endliwaka ka ti-premarital counseling i ku va hi pfuna vanhu lava va lavaka ku tekana ku va va vulavurisana hi swilo leswi loko vo swi endla swi nga pfunaka ka ku endyangwini wa vona ku va ndyangu wa ku rhula ntwanano wa na ntsako na ntirhisano ende leswi ha swi tiva ku loko va ri vo va ri voxe a va koti ku vulavula hi swilo leswi swi nga ta pfuna ku aka ndyangu a va koti ku hleketa hi swilo leswi loko swi katsiwile ti-ingredients leti loko ti katsiwile ti humesaka eh, happily married couple a va a va nge koti ku vulavula hi swaswo a va tali a va swi hleketi sweleswo minkarhi ya ku tala so hi laha hi fikaka loko hi ku kundliwa ti-premarital counseling ku ngheneleriwaka ka swo swoleswo ku langutiwa swona swin'wana swa swilo leswi vangaka ti-probleme swiphiqo swikulu emindyangwini i ku va ku munhu a ya thumba loko se a ri ndzeni ka vukati lebyi ku xi munhu loyi yo yo yo yo i na swihundla swo tala swo ka swi nga ri kahle swa ku biha u na vubihi byo tala lebyi a byi fundzili lebyi a nga byi tivi se loko hi ri lahaya hi vutisana na swivutiso leswi tisaka mintlhontlho ka lava ya ku ri va burisana hi swilo swo ku tala ende hi tlhela hi va teka hi va tlhelerisela ndzhaku na lomu va kuleke koho makulele ya vona hi mhaka ya leswi i ku xin'wana xa swilo leswi swi endlaka leswaku vukati bya ku tala byi onhaka exikarhi ka lembe ra ku sungula na ra vunkombo kwalaha xikarhi laya swi ku thumbiwe leswaku it is because of lack of adjustment ku va vanhu va tsandzeka ku tixaxameta na vutomi byintshwa lebyi se va byi sunguleke hi burisana na major general megi mathevula lava va tivekaka hi profesa wa mindyangu profesa tshinyani va rhandzana hi mina major general megi mathevula wa ku huma ka godmothers herbs and capsules ni tiveka hi ku va profesa mindyangu ni lava ku kaedza vanhu lava va nga ha ku tekana leswi swi nga ta va pfuna ku va nga fiki xikarhi ku va na ku talana xo sungula i ku va fane va twisisa ku why va tekanini ni tala ku vula minkarhi yo tala ku n'wansati i fane a swi tiva ku nuna i nhloko ya muti. swa ti fifty fifty ha swi vona and hi swo swi hi onhelaka mindyangu eh n'wansati i fane a hlonipha nuna a tiva ku nuna i nhloko ya muti n'wanuna i fane a rhandza nsati wa yena ku va na ku hloniphana la mutini n'wansati i fane a tiva ku vatswari va nuna wa yehe i vatswari va yehe a va rhandza ku Ku fana na vatswari va hi a kaya, na n'wanuna na yena a rhandza vatswari va nsati. Va Mahariva a va swi tivi ku buti wa vona i na nsati, a va phikizani na yena, um va n'wi hlonipha na yena makoti a hlonipha Va Mahariva. Um xi lexikulu um. hikuva nsati loyi a hlonipha nuna a tiva ku le vukatini i yele ku ya hlayisa nuna wa yehe ngopfu timhaka ta masangu hi ku ko tala yi to ti va lwisaka i kuma n'wansati loko se a ri vukatini a nga ha hlambi a basa eh a nga ha ya ya ndla misisi ku fana na leswi a ri kaya eh loko nuna a lava ku n'wi khoma nkarhi wun'wani i ri i karhele swi vangela ku n'wanuna za phohla a ya handle se n'wina tintombi swi tiveni ku hi xilungu va swi vita ku um you making love ku ndla timhaka ta masangu swi tisa ku mi ya mi rhandzana more hambi mi lo tshika mi gurhumbisana hi swin'wanyana loko mo nghena ndlwini mi ndla timhaka ta masangu a timhaka ti herini loko mi suka laha se dali dali mi rivalelana mara loko mo ka mi nga endli masangu mi ta heta two months mi nga hlamulani ene se swi vanga ku n'wanuna phohla ya hala handle va n'wi hlekisa kona loko n'wanuna a tshika a vuya hi ntombi a ta ala ku dyondza switayele swin'wana ka we i nga n'wi vutisi ku i swi vone kwihi hi ku loko wo ala sweswiya a lavaka ku swi ringeta ka we i ta ha swi ringeta ka van'wanyana n'wi tshika swi ringeta vavanuna va bula va kayibyana ku e ni twe swa soso ni vone swa soso i la ku swi ndla ka wansati wa wena i nga n'wi byeli ku wena hi wa nghwava vanhu vana nghwava vanhu na wena ene loko mi nga ndli swilo swa formal ngopfu n'we n'wanuna na n'wansati swa ku always n'we swa n'we swi ya hela mbedweni loko nkarhi wun'wani ku nga ri na munhu laha kaya hambi mo va masofeni or mi ri khixini kumbe mi ri xawareni a ku hlambeni hi nga ringetani ku ndla switayele swin'wana swa ku hambana na swin'wana n'we mi tshika ku rhanga ingaku mo la ku rhanga mi khongela na n'we va sesi va vazalwana eh mi vulavula na vafundhisi leswiya swa ku mi ta fasta n'hweti hinkwayo ya january nuna wa karhi a nga ngheni kereke mi ta va na problem a ni ma breaker fast five na majambu hi nga ringetani ku nyika vavanuna n'we i nga fast fasta na le mukumbeni a swi hlangani swi sweswe ringetani ku lunghisa n'wanuna a tshama tsakini hi ku swi mi vangela swiphiqo Eh tanihi loko ni vula ku hambi mi lo holova i nga kwati i kwata na hale xisutini kwata la nhlokweni nyika n'wanuna xisuti xexo hi ku i ta hlangana na va mithavini hala va fika va chucha xibelana na madovana i nge he n'wi koti n'wanuna se hlayisanani hloniphani vavukati swilo swa n'we swi tshamiseka mi ta swi vona mi to za mukhegula swin'we murhi wa vukati hi timhaka ta masangu mi nga xisi hi vanhu a ku na swin'wanyana loko mo khodelela kwalaya we n'wansati tshami basini hayi n'wanuna vuya kuma misisi yi lo jibitite a huma ntirhweni a tirha na vanhu va ku nun'ha ti-perfume we vuya laha kaya kuma i nuhamakela hayi khona ti hlayiseni hambi nga tirhi A hi tweni swirhalanganyi leswi vantshwa va hlanganaka na swona eka swa marhandzu ya vona. Um, eh, loyi a vulavulaka i brilliant eh, xivambu eh, popularly known as cool b eh, ni nga producer ni muyimbeleri and eh, hi tlhelo na tsala tinsimu eh, ti-challenges leti vantshwa va hlanganaka na tona ka ti-relationship ta vona masikwini lawa swi vangiwa hi ku vantshwa vo tala a va ngheni ka relationship na munhu hikuva a n'wi tsakela ngopfu for ku n'wi rhandza hi ku va nghena ngopfu hikuva va ri na ku hleketa ku va ta benefita hi ndlela yo karhi xikombiso loko munhu a ze a nghena ka relationship hi ku vona munhu a ri na movha wa kahle eh a ri na mali a ri na yindlu ya kahle a ri na mabusiness swi la ku rirhandzu a hi rona ri nga leader laha leswi endla ku va na ti-challenges hi ku munhu i nghena a ri na ti-expectations ta ku lwa i na mali so a sungula ku expecta ku tlula mpimo a fika kuma ku a swi endlekisi swona a sungula ku stressa mara munhu loyi ku o va nghene hi rirhandzu i kota ku famba hi flow um ya leswi yena na munhu wa yena va fikelelaka swona hi nkama wolowo hikwalaho ka yini swi mi olovela ku va mi rhandzana ku ta fika ka siku ra namuntlha swi olova hi mhaka ku tanihileswi ni nga vula ku vanhu va ku tala a va ngheni ka relationship hi ku lava rhandza loko munhu a ze a ta hi ti-inbox in most cases i lava could be because ku ri could be artist u lava that status ya ku ri ni data na artist and eh, swi nga ha endleka siku rin'wana ni pfuka nampundzu ni decide ku ka ni nga ha vi ntlanga leswi vulaka ku ri munhu wa muxaka waloyo ta suka kusuhani na mina a nge he vi na mina so ni ta sala ni ri heart broken so loyi wa ka mina loyi um lexi endlaka ku ri ni tshama na yehe ni tiyisela hi rhandzana ti-challenges hi ve na toka ku tala ngopfu i simple because xin'wana na xin'wana loko xi endleka hi lava solution hi tshama hi tshama hansi hi kuma solution ya ku solva any challenge leyi hi hlanganaka na yona ene loyi loko mina hi hlangana ni n'wi teste hi tindlela ta ku tala ngopfu ku ri i munhu wa ku i lava swa vakhulu b swa ku yimbelela i munhu wo hleketa ku ri ka dyela i ta dyela kumbe i munhu wa njhani ni n'wi ringeteka ku tala ngopfu a ni swi kota ku ni n'wi kombela mali ni ri na mali ni lava ku vona ku endleka yini ene she's always been there for me she's always been supporting me uh, sometimes ni n'wi ringa ni ka nna mali yo ku nyika u n'wi vhakela she come with her own money she go back with her own money that's how you, you, you, you test a woman ku loyi kahle kahle i ta hlekete yini so eh, hi swoo swi endlaku na namuntlha na sweswi mina hi ku rhandzanini hi ndlela leyo because hi hlanganise rirhandzu ku tlula leswin'wanyana vativi va swa vukati kumbe swa marhandzu va vula leswaku varhandzani va ku tala va hambana ku sukela ka lembe rin'we ku fika eka nkombo wa malembe loko va ha ku tekana xana swivangelo swa kona hi swihi xiphiqo xikulu kwala ka lembe ra ku sungula ku fika ka ra vunkombo i ku tsandzeka ku ti adjusta hi mhaka ya leswi loko vanhu va tekana hina hi vona vanhu vambirhi mara ka vanhu lava vambirhi lava ka un'wana na un'wana wa vona ku na ndyangu wo karhi kahlekahle laha number one u tekana mindyangu mimbirhi luya wa xisati u na vonelo ra yehe hi ku ya hi lomu a humaka koho bya ku vukati i ntswini na lowun'wana luya wa xinuna na ye i na vonelo ra yehe se ku ti adjusta va vuya ka ndyangu wun'we because liya ya va taku na yona a hi ya vona a hi a hi a hi ndyangu wa vona ku nga va ndyangu wa vatswari va vona ku va malume wa vona kumbe wa muganga nakambe laha why adjustment yi ri a problem hi mhaka ku laha loko vanhu va tekana hambi hi vona hina hi vonaka munhu vanhu vambirhi ku tekana muganga mimbirhi ku tekana mindhavuko yimbirhi nkarhi wun'wana ku tekana na ti-race timbirhi loko ku ri ku either a ri mlungu kumbe a ri muindiya lowun'wana a ri wa ntima ku tekana ti-race timbirhi laha eh, eh, mihlovo yimbirhi ya vanhu so swoswoleswo loko se vanhu lava va hlangana loko va tsandzeka kumbe va tikeriwa kumbe va nga kumanga ku tsundzuxiwa kahle ka ku va nga swi kotisa ku yini ku ti xaxameta na vutomi lebyintshwa ku ti adjusta ka vutomi lebyintshwa nakambe xin'wana xi hluphaka phela la i ku lowun'wana i ta ri jaha lowun'wana i ta ri ntombi vutomi bya vujaha na vutomi bya vupapa vutomi bya vunhwana na vutomi bya vumhani byi hambanile luya wa ha ta lava ku ya kwalomo a ya tiphina na tintshomi ta yena ku ri ku se the best friend laha a nga na yona a ka ha ri gezani luya a ka ha ri mithavini luya the best friend ku fanele ku va nuna kumbe nsati so ku tsandzeka ka ku ti-adjusta kokoloko hi swo swi vangaka xiphiqo xin'wana xikulu se ka premarital counseling hi pfunana na hi pfunana na vanhu valava ku ri va nga swi kotisa ku yini ku ri loko se va tekanile va kota ku ti adjusta ka the new life xin'wana lexi vanhu ku dilaniwaka na xoho lahaya loko hi endla ti-premarital counseling i ku hi thumbe leswi ku xin'wana xa xiphiqo xikulu lexi endlaka ku ri um mindyangu ya sweswi yi fayeka ku olova i ku vanhu lava tekanaka laha va ta na leswi hi xilungu va swi vitanaka ku ti-unrealistic expectations ku langutela ka hava um Hi loyi ntombi u langute jaha leri a ri voko ri mpohlo ri yimeke kahle a nga languti ku ri a nga hleketeleli ku ri jaha leri um ri nga pfa ri nyamalala weekend hinkwayo ri nga tiveki ku ri le kwihi na foni yi nga tirhi Eh, a nga swi languteli sweswoleswo u langutela ku ta tshama loyi a nga ta tshama karhi a n'wi tlakula a n'wi khisakisa a nga hleketi ku ri a nga pfa hlangana nani ka rin'wana siku so and u langutele ku ri boyti loyi i holi i rhandza ngopfu no loko a tlela a nga bipa nga pfa bana mantonoro all of a sudden loko ya ya kuma ku eyi tihisa leti loko ti tlele ya ku ti fili ti bana mantonoro lamo gigela gagagagara ivisa ku no mani nga langutelanga ku tekiwa hi nchumu lowuni apart from the unrealistic expectation i ku va na ti-wrong motives for marriage ku va na swikongomelo swa hava hi vukati lebyi mono i vana u, u, u teka ku nga ri mhaka ya ku u rhandzana na munhu loyi no ku na leswi a swi lavaka ka munhu luya loko a swi hetile se bya hela vukati van'wani va teka hi mhaka ya ku lava ku amukeleka atikweni van'wani va tekiwa weno wena ta dzindzeriwa se a ya tekiwa hi ku lava ku a titwa a amukeleka a kota ku fita ka society leyi a nga ka yona so yo yoleyo it's a very wrong motive ya ya ku tekana xin'wana futi i ku lava ti-financial security material security i lava ku i nge ni tekiwa hi munhu wa so kumbe ni teka na munhu wa so la nga na income ya muxaka lowu ku ku ta munhu a nga ta ka nga dlawi hi ndlala it's a wrong motive kasi xin'wana van'wani va languta ndhuma ya munhu va lava ku va tekana na munhu loyi hi ku i dume ngopfu ku nga hlongorisiwa mafosi ku at least ha yehe ni ta kuma ndhuma Eh, loko va ku loyi i nunani wa mehe i try by force ah na mehe se na teka ndhuma ya liyani hikwalaho ni ndzhuti wa khongomeleka ni ku tumbeleka ndzhuti wa mafosi luya so that's a wrong motives kasi xin'wani hi teka hi mhaka ya ntshikelelo lowu hi wu kumaka ka maxaka vanghana um i ta teka rini u ta teka rini i munhu a za tihoxa kwaloma tihoxaka koho hi ku lava ku tsakisa vanhu van'wana ku nga ri mhaka ku ye i vona nkoka wa wu vona nkoka wa ku va a teka kumbe ku tekiwa hi burisanile na mana na mata maswanganye na nghamu ya vona tatana james maswanganye kusuka eka thomo lava va nga na malembe ya makume mune nharhu va ri eka vukati lebyi hi lava va hi byela leswaku va swi kotise ku yini loko u tekiwile i teke hi nuna wa wena swa endleka va vukati va nga ku twisisi swa endleka vamakhelwani va nga ku twisisi swa endleka nuna wa wena a fambe ndlela yin'wana leyi nga yi tiviki va tata van'wani va ta va ta ku byela ku a wu swi tiva ku leswi na leswi Mara xin'wana na xin'wana xo hambanisa i nga xi pfumeli xi nghena ka nuna wa wena. Hi mhaka ya ku immediately swi nghena va Munghana Lonene hi laha mi hambanaka kona. Ni nga vula nkarhini wa sweswi, nkarhi wa fourth industrial revolution laha ku nga na tifoni, ya rila a yi rili a yi lavi milo. A ni me i nuna wa mina? Se lava sweswi va lava ku tiva xin'wana na xin'wana. Se hina na mukhalabya lava hi tivane ku hi ya tshama swin'we hi aka muti, hi yo mhaka hi na 43 years hi ri swin'we na two months. hi ri swin'we ene mo ni mi byela va munghana lonene mhaka ya ku teka leswi na leswiya hi swo swi hambanyisaka vana va hina sweswi twanaku vatswari ve ri yini xo sungula loko i va na challenge i ri na vana vambirhi kumbe i ri na n'wana wun'we ka n'wanuna loyi i nga na yena i tibyela ku loko i tshika nuna luya wa wena luya wena a wu nga ha tekiwi na hi leswi minkarhi yo tala mhana mhe loko ni ri na challenge ya vanhu vutisa ku n'wana a nga na switwi loko se i vuya la we i to vuya i nga ha yi helo na swi pfuna yini ku i tshika nuna wa wena hi mhaka ya ku i ndle swo biha ivi ya wena i ya lava vavanuna va van'wana na wehe ta tlhe i nghena ka leyani yo biha respecta nuna wa wena loko a leta ku vuya ene swi tika ngopfu leswi ni swi vulaka vo tala vo to twi ngaku ngopfu lavantshwa why i fanekele i n'wi vutisa ku why i vuye leti hi ku xo sungula i ta ku hembela phela loko a ku hembela ene i ta twa ku vava mara loko wo miyela i ta ve n'wi disciplinile ndzi ve n'wi langa a ha ri ntsanana na na ha ri ntsanana tsanani ni vula vufana bya vujaha hayi ka hinkwavo lava ni nga va vona ni va beja a ni vulavula na vona ni beja ni ku teka ha ko va ku byo vujaha kambe moya wa mina wu ri ka yena ngopfu Kunene hi vuye hi kondzelelana vujaha lebyiya na vun'wana kala hi fika laha hi nga tekana hi lembe ra 1981 se vavanuna na vavasati ndyangu kumbe ku va na ndyangu. hi ku kondzelela ti byela ku sweswi xiyimo xa ku va n'wanuna kumbe va n'wansati wa ndyangu xi fikile ni vula leswi hi ku lava ku seketela ku hayi ku loko ni n'wi tekile swiphiqo na swirhalanganyi a ni nga hlangani na swona kamba ni rhandza yena mi mi mi mi mi swi twile loko a vulavula loyi wansati wa mina ku a vukati i ku kondzelela hi swona na nsati na nuna i ku kondzelela hayi ku kondzelela ku mi kondzelela ku mo va ku lweni kumbe mo va ku tikelaneni ni khutaza lavan'wana vantshwa lava nga kona ku. Loko i lava ku va na muti ku fana na mina ni nga na muti wa kahle lowu ni wu rhandzaka, rhundzelela. Mutivi wa swa miehleketo, Doctor Tshikani Voshomane va endle vulavisisi bya vona eka mhaka leyi. A hi va lombeni tindleve. Mhani Xeweta, muhaxi na vayingiseri va Munghana Lonene loyi a vulavulaka la. I doctor Tshikani Nkanyane Vushomani ni ta lava ku va ni vulavula hi swilo leswi endlaka leswaku vanhu va hetelela va divhosana kumbe ku hambana eka vukati bya vona xo sungula lexi ni nga xi vulaka i ku va vanhu va pfumala leswi hi swi vitanaka lack of commitment eka vukati loko vanhu vambirhi va tekana va fanekele va va na commitment ya vukati bya vona va fanekele va tiyimisela ku ya aka ndyangu loko vanhu vambirhi va ti va nga tiyimiselanga ku ku aka ndyangu wa vona hi swoho leswi endlaka ku ri vanhu va hetelela va thalana xa vumbirhi i ku va vanhu va fanekele va va na ti-values ta va share the same values ku ri why va fanekele va va tekana because loko mi nga ri na ti-value ta ku fana i kuma ku ri un'wana o lava ku tikuma a teka hikwalaho ka peer pressure kumbe un'wana o lava ku tikuma a teka hikuva a lava ku tikuma a va na vana mara a nga tiyimiselanga ku va na vukati hi swin'wana leswi endlaka ku ri at the end of the day mi hetelela mi divhosana so lack commitment ya laveka swinene na rirhandzu ra laveka swinene vanhu vambirhi va fanekele va va rhandzana before va tekana and then um la ku nga na rirhandzu hambiloko ro ku tshuka ku ve na tinkingha ta vutomi rirhandzu ri kota ku va ri tiyisa swilo so lexi ndzi nga xi vulaka i ku vanhu a va rha sunguli hi ku rhandzana va va na commitment ya vukati bya vona xa vumbirhi lexi endlaka ku ri vanhu va hambana i timhaka ta vugangu ti-extra marital affairs ku va munhu a rhandzana ehandle ka ndyangu hi swoho leswi endla ku ri vanhu hi vumbirhi ka vona loko un'wana a swi kuma a kuma leswaku nuna loyi i na vugangu a handle u bebule na vana a handle u hlayisa ndyangu wa le handle ku tlula ndyangu wa le kaya mali a yi vuyi kaya yi vuyaka endyangwini wa le handle hi swoho leswi endlaka leswaku un'wana a hetelela before marriage before va tekana va pulana swilo swa vona before va tekana ku ri i mani a nga ta va a karhi a teka responsibility leyi

hi swona leswi hetelelaka swi endla vanhu va hetelela va hambana na ti ku gembula gambling hi yin'wana leyi na yona yi endlaka leswaku vanhu va hetelela va va va va va va va tshikana because ku va na n'wanuna kumbe n'wansati wa ku gembula ngopfu swi vangela lowun'wanyana loyi a va ku a karhi a hlayisa ndyangu ntshikelelo because wena mali ya wena loko i yi kumile i ya ku gembuleni a wu hlayisi ndyangu se xin'wanyana lexi xi nga kona i timhaka ta ku va u kuma ku ri a ka ha ri na ku khomanakhomana eka varhandzani a ka ha ri na leswi hi swi vitanaka ku hlangana masangwini hi swin'wana leswi endlaka leswaku vanhu va hambana because loko vanhu vambirhi va nga hlangani emasangwini swa tikomba leswaku ri lowun'wanyana a nga ha ri na interest ka lowun'wanyana rirhandzu a ra ha ri kona so hi swona leswi endlaka leswaku vanhu va hetelela va vona swa ntswa ni divorce ni hambana na yena ku ka mi nga share ti-interest ta ku fana na swona relationship yi fanekele yi va na ti-goals loko hi twana hi timhaka ta ku tlhelela xikolweni hinkwenu ka hina hi fanekele hi tlhelela xikolweni loko hi twana hi timhaka ta ku ku sungula business kumbe bindzu ekaya hinkwenu ka hina hi fanekele hi va hi tikuma hi karhi hi ri tirhela ku nga vi ku ri munhu un'we loyi a tirhaka lowun'wana a relaxile because ko tala vanhu va xana hi swa ku i kuma ku ri wun'wana hi yena a phutaku more effort the other partner is so relaxed a nga busy hi nchumu so un'wana a hetelela vona leswaku ingaku yena hi yena a phutaku more effort the other partner is not putting an effort se lexi mina ni nga xi vulaka vahaxi na muyingiseri i ku vanhu a va tidyondzisi ku va va put a ma-effort together with their spouses loko va sungula swilo a va swi endli swin'we va khomisana va kota ku va va fikelela lomu va lavaka ku fikelela kona so xin'wanyana lexi ni nga xi vulaka lack of communication ka timhaka ta vukati loko ku nga ri na ku vulavurisana relationship yi chayile so lexi ni nga xi vulaka eka vanhu lava nga tekana ringetani hi matimba ku va mi vulavula ringetani hi matimba ku va na leswi hi swi vitanaka e problem solving skill ku loko mi tshuka mi hlangana na ti-problem tinkingha ta vutomi mi ti-solva njhani and then at the end of the day mi va na solution to your problem loko ku ri ku swa mi tikela ku va mi solva ti-problem ta n'wina mi fanekele mi vitana mindyangu ya n'wina hi vumbirhi ka n'wina mi hlangana mi kota ku va mi solva ti-problem loko ku ri ku ya ndyangu ya tsandza mi faneke mi ya mi ya vona vafundhisi na vona va swi kota ku ndla leswi hi swi vitanaka ti-marital counseling loko ku ri ku vafundhisi na vona va tsandzeka you must seek for professional help you must come to the offices ta ti-psychologist ku na ti-psychologist hinkwako lomu ku ya fika gauteng limpopo mpumalanga so vanhu a va tihlanganisi na ti-psychologist na ku tihlanganisa na ti-social workers because ti-problem ta marhandzu ti lava psychologist ti lava social worker so vanhu a va tihlanganisi na vanhu valava a va kumi ku pfuneka eka vona va nga teki vutomi bya vona va nga commiti suicide hikwalaho ka relationship committing suicide a hi ku solver problem ku solver problem i ku va vanhu va ya ka ti-psychologist laha va nga ta fika va dyondza ti-ways ta ku dila na ti-issues ta vona as a couple the ways to solve their problems as a couple the ways to be assertive ka vanhu lava kuma ku they are not assertive so hi swin'wana leswi ni nga swi vulaka na confidence eka lava hi kuma ku ri they don't have a confidence because vukati hi byoxe byi lava munhu loyi a tiyimiseleke loyi a nga tibyela ku ri yena u a tele ku aka ndyangu vukati byi na tinkingha mara hi fanekele hi va hi swi tiva leswaku tinkingha loko ti tshuka ti hi fikerile hi ti solva njhani ku na mavarivari ya leswaku tifoni tinduku ta le nyongeni na swihangalasamahungu kumbe ti-social media swi na xiave lexikulu eka ku va swi vanga ti-divorce xana swi na ntiyiso ku fika kwini ya eish social media yi nga va na xiave swinene and ni nga ku yi na xoho xiave swinene ka ku hambanyisiwa ka ku hambanyisana ka vatekani kambe kahlekahle a hi yona yo ngetelela yi ngo va yo yo yo endla ku ri vanhu lava va hatla va hambana hi mhaka ya ku ri yeni mafosa van'wani va va swi teka ku va pfa va ku mali sathani mali sathani sathani mali mara xivutiso xa mehe lexi i nga ya tirha mpela i tirha u tirha i pfumela ku hakeriwa hi satana a hi swona um i it's a wrong relationship with money which is a problem se na swe swa social media it's a wrong relationship na social media yi nga a problem van'wani va tirhisa social media ku nyanya ku aka vuxaka bya vona kasi van'wani va va yi tirhisa ku endla vubihi lero yingisa me ni nga swi vekisa xi a a o tlhelela ka mali mali loko yi ri mavokweni ya munhu wa kahle yi endla swilo swa kahle mali loko yi ri mavokweni ya munhu wo biha yi humesa swilo swo biha ene vubihi lebyi a byi sungulangi loko munhu loyi a ri na mali a byi ri koho a byo ka byi nga tikombi hi ku a ku ri hava xo byi humesela handle se na sweswi social media ka lava eh va nga na swikongomelo swa kahle hi vukati swi va tirhela ku va va ya va nyanya vo aka vukati bya vona byi tiya hi ku tirhisa the same social media a van'wana swi nga swi nyanyisa ku humesa vubihi lebyi kahlekahle na khale a byi ri kona a byo ka byi nga vonaki ku a ku ri hava swo byi humesela a handle van'wana va ku no mani tifoni leti ta onha no vubihi a byi sungulangi na foni leyi foni cellphone yi kuma vubihi already byi ri koho ivi yi byi nyanyisa kasi ka van'wani va tirhisa foni yo yeleyo ku ya va nyanya ku aka ndyangu va kota ku tiva ku ri a sweswi a ni ri kwihi kwihi sweswi ni suka ni ya kwihi kwihi um ni ndla yini yini pfana ni mi ni lunghisela one two three hi foni hi foni yo yaleyo mara hi nga vula leswi ku va ku sungula ku va mindyangu yi nga tiyi a tiko ra hina ra afrika-dzonga swi sungule long before ku va na the social media problem leyi a yi ri kona already ti-divorce rate yi nyanya ku gonya ka kusukela ka va late 70s ya yi karhi yi gonyisa xisweswi leswiya le ndzhaku before vo 70s divorce rate ka hina maafrika a yi ri hansi ku tlula mpimo mhaka ya ti-social media na phone vanhu vo tala va vulavula ku ah mi foni ya nuna na search eh i nuna wa mehe musi a nga ni tumbeteli nchumu nkarhi wun'wanyani vanhu va rhumela timeseji eh a rhume a nga rhumeli ka nuna wa wena yo kotlana and u kuma ku nuna we vuya leti tolo na majambu munhu a a rhumela meseji a ku ha tolo swi fambe kahle a hlamusela swilo swa vusiku va vanhu va swi tivaka i ta lwa na n'wanuna ku nga ri na nchumu a hi hambane na tifoni hambi ku ri ya hi n'wansati swa endleka phena le ka n'wansati va rhumela hambi mi sweswi ni nga mukhegula van'wani va rhumela swilo i hlamala loko u vutisa ku a swi lo yini a tlha a va na nkukurimbwa munhu wa ka a ku a se wo ni jikela i swi vona ku loko se a ko va vafana na vanhwanyana a va ya ku lweni hi mhaka leyi tshikani tifoni i nga langutisi ene loko munhu a vulavula hi foni tshika ku nyonyovela yingisela hi ku swi to ku vavisa mbilu a hi hambaneni na swona na swi swa ku mi nghena ka ka ti-facebook vanhu va rhuketelana va ndla mihlolo leyi hinkwayo loko i ri na nuna hi nga hunguta swilo swa swa ku fana na leswiya ndlana swilo leswi swi nga ta ku hlayisela vukati ngopfu ngo vavasati ene leswiya swa ku loko wo tshika i thumbe nuna a jola vanhu va thwa va lwana mi va ku ni nga why ni vulavula hi ku pfumelela vavanuna va jola ku na swilo swin'wanyana i, i ntumbuluko hi nge swi cinci i nge nkumi n'wanuna wa ku a lo langutana na wa ri one kwala misava leyi vafundhisi va ta ni khomela swi tsandza na vafundhisi va va phazama va va ringeka kun'wanyana se i sukela nuna we i ku hi mhaka ya ku i twe ku i na xigangu loko i suka laha u ya ganga vanuna van'wanyana tshama kwalaya i vana wa wehe i tshika ku na we suka i ya ngetela lava va fambaka va tlhantlha miti nan'we vanhwenyani mi nga ka mi nga tekiwangi tshikani ku pfalela vanuna va vanhu loko i n'wi kumini n'wi nyiki 10 minutes a ku susa visindza a muka a ya kaya social media yi na xiave ngopfu because um xa ku sungula loko mo langutisa vanhu va ku tala va tsala va ku ka social media yi tele ku tlanga mara vanhu va ku tala loko se a ya vona post yo karhi kumbe a vona swin'wana swi nga tsariwa ka social media u swi teka a swi veka mbilwini a rivala ku ri vanhu lava va humesaka mavonelo ya voho hi vutomi bya yena a nga va tivi xa ku sungula a va na impact ya nchumu eka vutomi bya yena a va na nkoka wa nchumu ka vutomi bya yena mara u hetelela a teka swilo leswiya a swi veka mbilwini a swi endla swilo leswi swi tlhelaka swi va na matimba ya ku va swi onha vutomi bya yena so mehe a ni ta ku social media va nga yi tekeli nhlokweni ti ti kahle a ka vanhu lava nga na mahanyelo lamanene loko wanuna a nga ri na mahanyelo lamanene a ri na vuthon'wamati ta karhata hikuva a nge swi lavi ku nsati wa yena a khoma foni ya yena kambe loko a ri n'wanuna lowo tshembeka foni u ta yi veka kun'wana na kun'wana na nsati i ta kota ku hlamula tifoni na yena n'wansati loko a tshembekile a nge chavi ku siya foni ya yena kun'wana na kun'wana nuna wa yena loko a twa a foneriwile nsati wa yena wa swi kota ku khoma foni a yi hlamula mara loko a nga tshembekanga n'wansati swi karhata ngopfu hikuva i ta tshamela ro tumbeta tifoni siku rin'wana ve nuna a swi kuma a ka tifoni letiwani tifoni ti kahle loko ku ri ku ti tirhisiwa kahle mina na nsati mi tshembekile hambileswi siku rin'wana ku va ku lumbetana loko n'wansati a ri na vukwele loko o vona xifaniso xa xa xa n'wansati loyi a tirhaka na nuna wa yena a nge a nga ha vutisi no vutisa o vheta ku eya se va twanana Swi nga ri swona ku ri ku vo tirha swin'we. Leswi swi lava ku ri na yena n'wansati a twisisa. Siku rin'wana n'wanuna na yena a languta foni ya n'wansati, a kuma ku ku na wanuna loyi va tirhaka swin'we na nsati wa yena, a tengisa nsati yi va mhaka yi kulukumba ku va ku holova ku va ku banana leswi nga ri ku swona. Ku a vukatini ku fanele ku va na ku tshembana. Tanihi vantshwa lava rhandzanaka, hi swihi leswi mi nga swi endlaka? ku va mi rhandzana nkarhi wo leha mi kondza mi hambanisiwa hi rifu Ah, xa ku sungula u fanele u tiva munhu wa wena u tiva swilo leswi a swi rhandzaka na yena a ku tiva mi tinyiketa nkarhi wa ku va mi spenda nkarhi swin'we um hi swona swi endlaka ku ri u hetelela u tiva munhu wa wena ku ri u rhandza yini lexi a nga xi rhandzi and loko u karhi u tiva leswi a swi rhandzaka u ta kota ku va u avoida leswi a nga swi rhandziki leswi nga ta endla ku ri mi nga tshami mi ri karhi mi holova because either way loko mi tshama mi ri karhi mi holova swa endla ku ri un'wana a hetelela a fika kun'wanyana laha se a lahlelaka thawula and then respecta munhu wa wehe it doesn't matter ku ri hi ye un'wanuna kumbe hi ye n'wansati everyone u deserve a respect um respecta munhu wa wehe loko xilo xo karhi a nga xi rhandziwa swi tiva avoid that uh, loko a ku byela swin'wanyana ku ri a hi endle sona so na wehe va na na mavulavulelo ya kahle eka ye if ku na swin'wanyana leswi maybe a swi vulaka u nga swi tsakeriki tshama hansi na ye u n'wi hlamusela hi ndlela ya kahle ku ri okay a ni hleketa ku ri hi swi endla so so at the end of the day loko mi nghena eka relationship aim ya koho a hi ku va mi lwisana i ku va mi rhandzana mi vonisana a nge pfuketana a ku lwisa ku nga ri na na reason loko ku ri ku rirhandzu rona hi roxe hi ra ha ri kona kumbe ko va garingani wa garingani rirhandzu ra ha ri kona ro ka ri nga ha ri simple ku ri vona that's why loko i lava ku tiva ku munhu wa va ku rhandza kuma ndlela ya ku u testa munhu wa ku wa ku rhandza hi swilo leswi vanhu va ku tala loko va ngheka ti-relationship va lavaka swona we u endla nga rona swona at all for example um, loyi wa ka mina loyi eh, hi valentines day a ni n'wi tshembisa nchumu mara she was happy and then she came to me with her present leyi a yi xavele mina so lucky enough na me a ni prepare something for her then nga ta kombisa ku um ri koho rirhandzu wa swi endla swilo because you feel it from inside ku ri i wanna do it ku nga ri hi mhaka pressure ya nchumu rirhandzu ra ha ri koho lexi nga koho i ku va u hlangana na munhu wa right loyi na ye a nga tiyimisela ku va a ku rhandza a hanya na wena

mo ni teka nkarhi lowa ni khensa mufambisi wa minongonoko sisi rosana rose chavalala ku va va ndzi tshembile eka documentary leyi nakambe ndzi rhandza ku khensa eka muhumelerisinkulu wa documentary sisi ruth puledi maphophe ku va va humelerisele documentary leyiwani ni khensa na vaendzi hinkwavo lava nga va na xiave ka documentary ni tlhela ni khensa wena tanihi mingiseri loko u nga va kona u ndzi lomba ndleve documentary leyiwani a yi ta va yi nga humelelanga ndzi ri ka wona miyingiseri ndzi gimetsa sweswo yena ni mahlweni mi tiphina hi minongonoko ya munghana lonene fm makombandlela mina hi mina luya se ni kongoma eka malamulele leyi hi tlangelaka malembe ya makume ntlhanu nkaye um ya vuhaxi eka munghana lonene fm makombandlela ni mi rhandza swi nyawula emakaya gime